Ikolli ħafna stedniet għal attivitajiet akademiċi li jsiru fl-Università minn żmien għal żmien u ma nistax nattendihom kollha. Però dil-waħda, dil-kommemorazzjoni tal-lum ma stajtx ma nattendihiex il-għaliex tikkommemora xi ħaġa li hija wisq għandha tkun wisq għal qalbna bħala bħala nazzjon, ilgħaliex jekk hawn xi ħaġa li tagħmilna nazzjon differenti minn dawk tal-madwar, inħoss jien li hija l-lingwa, 'il hinn minn affarijiet oħra. Mhux il-lingwa biss, imma l-lingwa hija, jekk hemm ħaġa waħda biss, wieħed irid isemmi lingwitna li tagħmlilna dak li aħna. U ma nħossx li kulħadd f'dal-pajjiż sfortunatament, huwa ħabib partikolari tal-Malti. Anki il-pressjonijiet li jkolli, kemm ili rettur, anki anki minn qabel meta kont għadni prorettur għall-affarijiet akkademiċi, il-pressjoni biex forsi nnaqqsu l-importanza tal-suġġett tal-Malti bħala kwalifika mandatorja li mingħajrha ma tistax tidħol tagħmel korsijiet fl-università, għalfejn imma, għalfejn din il-bżonn? Jiena sejjer inġinier, x'jippurtani mill-Malti? Jiena sejjer fil-mużika, u jkollok sitwazzjonijiet kultant pjetużi ta' studenti illi jġibu ċertifikazzjoni eċċellenti fix-xjenzi u affarijiet tal-business u mbagħad jeħel mill-Malti. U l-ġenituri speċjalment iġibuk qisek qed tagħmel xi dannu personalizzat fuq it-tifel jew it-tifla tagħhom li tkun f'dik is-sitwazzjoni. Minkejja li ma fiha ebda gost tgħid lil xi ħadd ħa nżomm il-bieb magħluq għalik iddispjaċini mur u ġib dan l-imbierek suġġett studjah u tista' tgħaddi minnu għax għaliex l-eluf jgħaddu minnu. Konvint illi dik il-ġurnata li tasal fejn ngħidu nagħmlu bħalma jagħmlu istituzzjonijiet l-oħrajn kollha f'dal-pajjiż, barra l-Università, illi ma jpoġġux il-Malti bħala rekwiżit biex tidħol tistudja kollox, tistudja kollox, mediċina, tistudja liġi, kollox. Il-ġurnata li tiġri dik illi l-Università tagħmel, nerġa' ngħid, bħal istituzzjonijiet l-oħrajn kollha li għandna f'Malta u li tgħid inneħħi l-Malti. M'hemmx għalfejn. Dik tkun il-bidu tat-tmiem tal-istudju tal-lingwa ta' lsienna. U tkun, fl-opinjoni tiegħi, il-ġurnata sewda faħam. Nispera li jien ma ngħixx biex nara dil-ġurnata u nispera li ma jkunx hawn xi rettur futur illi ifettillu jagħmilha. Mela, jiena ma naħsibx li ħa tiġri, frankament, illa għaliex għalkemm mhux kulħadd huwa tal-istess opinjoni, imma hawn ħafna aktar li huma ta' din l-opinjoni milli bil-kontra. Għalhekk ġejt hawn illum. Għaliex ħassejt illi kelli nkun hawn u bil-preżenza tiegħi nagħmel statement dwar l-importanza ta' dan il-suġġett illi jagħmilna min aħna. Grazzi talli qed torganizzaw dina il-biċċa xogħol. Għandi interess qawwi nara x'inhuma d-dokumenti li naħseb użajtu biex wasaltu għal dan il-findings li se titkellmu dwaru u grazzi ta' din il-folla, folla, f'dil-Kamra, kif kont taf int li f'One O Three ħa tesa' kważi sal-inqas siġġ wieħed hemm li int tfajt il-kowt fuqu, ġifieri. Grazzi.